Kif tagħmel jagħmlulek? Pinu mar bħas-soltu flimkien mal-papà. sabiex jgħinu ftit fir-razzett li kellhom. Kienu jieħdu gost ħafna fil-kampanja bl-arja friska li kellhom. Xi kultant kien jara x'se jagħmel sabiex jgħaddi l-ġurnata u jagħmel xi ċajta ħelwa lil missieru. Għadu jiftakar dakinhar meta Pinu kien waddab tazza mimlija ilma lil papà u ħaslu minn fuq s'isfel jew dakinhar li kien ħbielu l-ħaxix li kien għadu kif qata' u dam ħafna ħin ifittixhom. Kienet se tagħtih rasu jfittex l hawn u lin, pinu mifquħ bid-daħk, iħares lejh. Il-papà ma kienx bniedem żorr u kien jaċċetta ċajta, għalkemm kien jinkwieta mhux ftit u jieħu l-affarijiet bis-serjetà. Iżda dejjem kien jgħid lil Pinu li kif tagħmel jagħmlulek u li għada jew pitgħada kien se jpattijielu b'xi ċajta minn tiegħu. Darba waħda, Pinu kien qiegħed jagħlef it-tiġieġ. Dik kienet l-ewwel ħaġa li kien jagħmel fir-razzett. Mill-gallinar tat-tiġieġ kien jieħu l-bajd li jkunu pproduċew u jbiddillhom is-silla filwaqt li jagħtihom l-ikel. Minn hemm u huwa kien immur fejn il-baqar, il-mogħoż u n-nagħaġ sabiex jeħlibhom u jieħu l-ħalib. Il-papà li kien moħbi jara kollox, meta ra li Pinu kien lesta minn ħdejn it-tiġieġ u telaq ħdejn il-baqar, ħareġ minn fejn kien mistoħbi u fetaħ il-grada tal-injam tal-baqar. Dawn l-annimali Meta raw li kellhom ix-xatba miftuħa, ħarġu minnufih minn fejn kienu. Pinu beda jħares 'l hawn u 'l hinn, jara l-baqar għaddejjin minn ħdejh u ma jafx fejn se jagħti rasu. Tgħidx kemm inkwieta u beka. Spiċċa waħdu mingħajr baqra waħda! Kif kien se jgħid kollox lill-papà? Il-papà li reġa' mar jistaħba fejn kien qabel, tgħidx kemm daħak jara dik ix-xena quddiemu! Pinu qam minn fejn kien u mar b'rasu baxxuta ħdejn il-papà sabiex jgħidlu b'kollox. Malli wasal quddiemu, il-papà staqsieh x'ġara u Pinu qallu li bi żball kien ħalla x-xatba miftuħa u l-baqar ħarbu kollha. Għall-ewwel Il-Papa żamm serju kemm seta', iżda mbagħad infaqa' jidħak kemm jiflaħ. Pinu ma kienx jaf il-għala il-Papa beda jidħak b'dik is-sitwazzjoni u baqa' skantat iħares lejh. Il-Papa wara li waqaf mid-daħk, ħareġ lil Pinu 'l barra u urieh l-istalla fejn kien hemm il-baqar. Kollha kemm huma kienu hemm. Huwa qallu li l-baqar kienu mdorrijin joħorġu jirgħu iżda dejjem jerġgħu jidħlu lura f'posthom. Qallu li dik kienet ċajta minn tiegħu u ma kienx hu li nesa x-xatba miftuħa. Pinu, wara li ġie f'tiegħu minn dik il-kedda li ħa, daħak ukoll mal-papà. Veru li kif jgħidu, Kif tagħmel jagħmlulek? Tifsira, Jekk wieħed jagħmel xi azzjoni, jaf jistenna li l-istess azzjoni se tkun reċiprokata lejh. Wieħed ma jistax jistenna li jagħmel xi ħaġa mingħajr ma jagħmlulu xejn lura.